بکریاں تیرے ہیں کتا کی دیوے نہیں کو آ جڑی بنے ودی آ جڑی سکول پڑھ یار اوہی کو سکول پڑھا ہوا میاں ہاں؟ داخلہ کروے سو پڑھے سو ہاں، داخلہ کروے سو تے بال پڑھے سو چھوٹے چھوٹے معصوم بال ہیں یقین کرو جس ٹائم انہاں کو دے دے نا سکول نہیں ویندے تاں بہوں ارمان لگ دے یار کیا کریں دے ودے گابی بدے دے ودے گابی ابھی چے نہیں

تے اساں وی کین ہیں بھئی بابا بڑے بال بھئی بچے بڑے شرارتی ہیں خاص کر جیڑے گاؤں دے بال ہیں نا بڑے ہی ایکٹیو بال ہیں ماشاءاللہ اور جیڑے جیڑے دوستاں نے سارے چینل کو سبسکرائب کرن کیتے جلدی نال سبسکرائب کر کے انہاں دے کہنے بعد بال کرنے تے مزیدار ویڈیو شروع بلا تے نہیں پتا اندر اوئے اوئے جلدی آ بلا پکڑو جلدی آ لگدا ہی اندر بڑا سارا بلا آ گئے مرغیاں ہی وجہ کنے کرکداں پین اوئے اچھا تو بلا ہاں میں

صرف مرغیاں میرے ہون صرف کھاون دا چیٹی بنیا کرن ڈائنی ایویں بنیا کرن با خوراک اڑے جاون ان با چھتاں تھی ونن انڈے لاون بالکل چھوڑ گئے انہاں دی منت کی تے میں کہ مہربانی کرو انڈے لاؤ وک دے رہو نہیں یار یہ صحیح سارے چینل کو سبسکرائب کرو

سینے دوستو پہنچے گئے سی ہی ٹائم پول کھرا برانچ جڑا چوہدری صاحب کو بینک وچ کام ہئی تے اے سی این سی ساڈے بنے جے ماشاءاللہ چوہدری اکمل صاحب جڑے ویہاڑی دے شہزادے سی تے سین اے بنے کہ اسا جنڑ دی گڈی گھن پورے ساڈے کول ویڈیو گیت کوئی نہ سن چلدا پیا ایل سی ڈی دا لگی ہئی خیر ساڈے کول آڈیو گانے چلدے ہیں تے ویڈیو گانے بالکل چلدے نہ پین شہزادہ جیرے لے گڈی اچ ہے تو ہن گانے خود بخود چلن پے گئے شہزادہ کیا کیتے یار ایکسپرٹ ہیں یار ان وچ ہیں کچھ کیا نہیں کیتا

سینے دوستو ہین ٹائم سے پہنچ چکے ہیں سا شیدہ باہ شہر دے تے ساڑے نالیں سی قاضی کنگ دے شہزادے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل دن آئے سی کیڑا ملک شاہ اوئے ملک شاہ قاضی کنگ پہلے پہلے قاضی کنگ ہے ہون نمہ رکھیل گیا سی چینل دن آئے ملک شاہ صاحب اتھا اگر سی ڈشان لی دکان دے ہوتا ہے ریموٹ وغیرہ گنے لیا سا کہ چلو ریموٹ ہی گنے لیا چودری صاحب ان جگہ دے کھڑے تھے گڑی ایسا اتھا کھڑی کار دیتی ہے کنگ صاحب دا سامنے گارے سی سامنے ہی گلی دے بیچ

ماشاء اللہ اسی چھیا بعد وچ ارشاد بھائی ہن سارے پیارے دوست ہیں انہاں دا لگدے بیٹا اسی او خود تاہی ٹائم کھڑے گئے نہیں ٹوٹل ڈشاں دا سامان شمان ملے ویلا دیکھ سا ہر ہر پاس ہوتا کوئی ڈش ہی ڈش نظر آتے ہیں اور جس ٹائم اسا کوئی ڈش دا کوئی سامان وغیرہ ہوے یا ڈش نما گلنا رسی وار گلنا صحیح کہیں آنے ہیں سارے سی بھتیجے نے ماشاءاللہ سارے واسے گول گپے منگوائیں سی بڑی مہربانی سی بیٹا بڑی مہربانی سی بہت شکریہ چٹکارے دار شجاباد دے گول گپے کیا عبادت ہے ساری دا مجبوری اول قاضی کنگ صاحب

مامو شیر کو پوچھا جل دے دے بلکل کیوں کیوں ہن تے اسا کھانے سی خواجہ سویٹ بیکر تو سی سموسے تے اگر تساں کھاونے تے آ ونجو سی اے تو کھا میں میں نہیں کھانا میری طبیعت نہیں کڈے نہیں سینے دوستو حال ہی موجود ہیں سی اس افضل صاحب دے ورکشاپ دے وچ تے ماشاءاللہ ننے منے بال کماندے پین سی دیکھ سکتے پانے پونے پتہ نہیں بنے دے پے یا گلے دے پے گڈی کو بنے پہ ماشاءاللہ دیکھ تے بہت چنگا لگے سی چھوٹے چھوٹے معصوم بال اتھا ورک شاپ دے کم پہ سکھ دین تے استاد افضل میو صاحب دا اسا انتظار پہ کرے نے تقریبا ساکو دو گھنٹے پورے تھی گئے متواتر اتھا بیٹھے ہوئے تے ہی میں اکنے اسا ویڈیو دے تھی اینڈ کرنے دے پہ ویڈیو بہت لمبی تھی نہیں پی ٹائم بھی بہت تقریبا ٹائم تھی دا بھی ٹائم ساڑھے پانچ دا تے اج دی ویڈیو دیکھ تھی کرنے دے پہ اینڈ امید ہے کہ تو ساڑی ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر تو ساڑی ویڈیو اچھی لگے ساڑے چینل کو لازما سبسکرائب کرے سو